Jaratılıs kitabı otız jetinshi bap. Yaqıp ákesi kelgindi bolıp jasaǵan Qanan jerinde jasay berdi. Yaqıptıń urpaqlarınıń tariyxı tómendegishe. Yusup on jeti jasar waqtında ájaǵalarına, yaǵnıy ákesiniń hayalları Bilxa menen Zilpanıń ullarına qoy-eshkilerdi baǵısatuǵın edi. Ol ákesine ájaǵalarınıń jaman isleri haqqında jetkizip turatuǵın edi. Izrail Yusupti basqa barlıq ullarınan góre kóbirek jaqsı kórdi, óytkeni ol Izraildiń qartayǵan shaǵında kórgen ulı edi. Ákesi Yusupke naǵıslı shapan tikkizip berdi. Yusuptiń ájaǵaları Ákesiniń onı ózlerinnen kóre kóbirek jaqsı kóretuǵının bilgende onı jek kórip qaldı hám endi onıń menen jıllı sóylesalmaytuǵın boldı. Bir kúni Yusup tús kórdi. Ol óz túsin ájaǵalarına aytıp bergende olar Yusupti burınǵıdan da beter jek kórip qaldı. Yusup ájaǵalarına, Men kórgen túsimdi aytıp bereyin, tıńlańlar! Túsimde bizler atızda dástelerdi bawlap atırǵan ekenbiz. Birden meniń bawlaǵan bawım jerden kóterilip tik turdı. Al, sizlerdiń bawlarıńız meniń bawımdı dógereklep, oǵan tájim etti, dedi. Yusuptiń ajaǵaları oǵan, Sen eli bizlerdiń ústimizden patsha bolıp, bizlerdi basqarmaqshımısań? dedi. Kórgen túsin aytqanı sebepli ájaǵaları onı burınǵıdan da beter jek kórip qaldı. Keyin Yusup taǵı bir tús kórdi hám onı da ájaǵalarına aytıp berip bılay dedi, Tıńlańlar, men jáne bir tús kórdim. Túsimde quyash, ay hám on bir juldız maǵan tájim etip atırǵan eken.

esinde saqlap qaldı. Bir kúni Yusuptıń ájaǵaları ákesiniń qoy-eshkilerin baǵıw ushın Shexemge ketti. Izrail Yusupke, Ájaǵalarıńnıń Shexemde qoy-eshkilerdi baǵıp atırǵanın bileseń. Bar, men seni olarǵa jibereyin, dedi. Yaqshı, dedi Yusup. Ákesi oǵan. Barıp, ájaǵalarıńnıń hám súriwdiń jaǵdayın bilip qayt, dep onı Xebron oypatlıǵınan Shexemge jiberdi. Yusup Shexemge jetip barıp, dalada adasıp júrgende bir adam onı kórip, Ne izlep júrseń? dep soradı. Yusup oǵan, Men ájaǵalarımdı izlep júrmen. Olardıń qoy-eshkilerdi qay jerde baǵıp júrgenin bilmeysiz be? dep soradı. Ol adam Yusupke, Olar bul jerden ketip qaldı. Dotanǵa baramız, degenin esitip qaldım, dedi. Solay etip, Yusup ajaǵalarınıń izinen ketip, olardı Dotannan taptı. Ajaǵaları Yusuptı uzaqtan kórdi hám ol eli qaslarına jetip kelmesten burın, onı óltiriwge til biriktire basladı. Olar bir-birine, Áne, tús kórgish kiyatır. Kelińler, onı óltirip, bir suw saqlaytuǵın shuqırǵa taslayıq. Sońınan onı jırtqısh haywan jep ketipti, dep aytamız. Sonda onıń kórgen túsleriniń ne bolatuǵının kóremiz, dedi. Ruben bunı esitkende, Yusuptı olardıń qolınan qutqarmaqshı bolıp, olarǵa, Onı óltirmeyik, qan tókpeyik, onı usı shóldegi bir suw saqlaytuǵın shuqırǵa taslayıq, biraq ózine tiymeyik, dedi. Onıń niyeti Yusuptı qutqarıp, ákesine qaytarıw edi. Yusup ájaǵalarınıń janına kelgende, olar onıń ústindegi naǵıslı shapandı sheship alıp, ózin bir suwsız, bos shuqırǵa taslap jiberdi. Ájaǵaları awqatlanıw ushın jayǵasıp otırǵanda, Gilad tárepten kiyatırǵan ısmayıllılardıń kárwanın kórdi. Olar túyelerine mum, balzam, hám Ladan júklep, Mısırǵa ketip baratır edi. Yahuda aǵa-inilerine, Inimizdi óltirip, onıń qanın jasırǵanımızdan ne payda? Jaqsısı, onı ısmayıllılarǵa satayıq, sonda qolımız onıń qanına bılǵanbaydı, sebebi ol bizler menen qanı bir tuwısqanımız-ǵo, dedi. Tuwısqanlar buǵan ırazı boldı. Midianlı sáwdagerler, yaǵnıy ısmayıllılar, Sol jerden ótip baratırǵanda, ájaǵaları Yusupti shuqırdan shıǵarıp aldı da, onı sol sáwdegerlerge jigirma shekel gúmiske satıp jiberdi. Olar Yusupti Mısırǵa alıp ketti. Ruben shuqırǵa qaytıp kelgende, Yusuptiń shuqırdıń ishinde joq ekenin kórip, qayǵıdan kiyimlerin jırttı. Ol inileriniń janına qaytıp barıp, olarǵa. Bala ol jerde joq, endi men ne qılaman? dedi. Sonda olar bir tekeni soyıp, Yusuptıń naqıslı shapanın alıp, onı tekeniń qanına bılǵadı. Sońınan shapandı ákesine jiberip, Bizler mınanı tawıp aldıq, qara, bul ulıńnıń shapanı emes pe? dep sorattı. Yaqıp shapandı tanıp, Awa, bul ulımnıń shapanı, onı jırtqısh haywan jep ketip, Yusip tilkim-tilkim bolǵan eken-ǵo, dedi. Yaqıp qayǵıdan kiyimin jırtıp, aza kiyimin kiyip aldı hám ulı ushın uzaq waqıt aza tuttı. Barlıq ul-qızları oǵan táselli berse de, ol jubanǵısı kelmey, Men ulımnıń janına, óliler mákanına usı qayǵım menen ketemen, dep, ulın joqlawdı dawam etti. Sol arada. Midianlılar Yusuptı Mısırda faraonnıń saray xızmetshisi Potifarǵa satıp jiberdi. Ol saqshılardıń basshısı edi. Jaratılıs kitabı otız segizinshi bap Sol waqıtları Yahuda tuwısqanlarınan bólinip, adulamlı Xira degen adamnıń qasına barıp ornalastı. Yahuda sol jerde Shua degen qaananlı bir adamnıń qızın ushıratıp, oǵan úylendi. Hayal hámladar bolıp, ul tuwdı. Yahuda oǵan Er dep at qoydı. Hayalı jáne hámladar bolıp, ul tuwdı hám oǵan Onan dep at qoydı. Ol taǵı bir ul tuwıp, onıń atın Shela dep qoydı. Ol tuwılǵanda Yahuda Kezibte edi. Yahuda tuńǵıshı Erdi bir qızǵa úylendirdi. Qızdıń atı Tamara edi. Yahudanıń tuńǵıshı Er Jaratqan Iyeniń názerinde nahaq adam bolǵanlıqtan, Jaratqan Iye onıń janın aldı. Sonda Yahuda Onanǵa. Qayınlıq wazıypańdı orınlap, jeńgeńe úylen hám ájaǵańnıń urpaǵın dawam ettir, dedi. Biraq onın Tamaradan tuwılǵan balalardıń óziniki bolmaytuǵının biletuǵın edi. Sonlıqtan ol ájaǵasınıń hayalı menen jatqanda ájaǵasınan urpaq qalmasın dep urıǵın jerge tógip jiberetuǵın edi. Onıń bul isi Jaratqan Iyeniń názerinde nahaqlıq bolǵanlıqtan, Jaratqan Iye onıń da janın aldı. Sonda Yahuda kelini Tamaraǵa, Ákeńniń úyine qaytıp, ulım Shela er jetkenshe, sol jerde jesir bolıp jasay tur, dedi. Sebebi Yahuda Shella da ájaǵaları sıyaqlı ólip qalar dep oylaytuǵın edi. Solay etip, Tamara ákesiniń úyine qayttı. Aradan kóp waqıt ótkennen soń Shuwanıń qızı, yaǵnıy Yahudanıń hayalı qaytıs boldı. Azalaw múddeti tamam bolǵannan soń Yahuda dostı adullamlı Xira menen birge Timnaǵa óziniń qoyların qırǵıp atırǵan adamlarǵa ketti. Tamaraǵa, Qaynatań qoyların qırqtırıw ushın Timnaǵa ketip baratır, degen xabar jetti. Shela erjetse de, Yahuda Tamaranı Shelaǵa hayallıqqa alıp bermegen edi. Sonlıqtan Tamara ústindegi jesirlik kiyimlerin sheship, júzin jawlıq penen jawdı da Timnaǵa baratuǵın jol boyındaǵı Enaim dárwazasınıń aldına barıp otırdı. Yahuda Tamaranı kórgende, onı buzıq hayal dep oyladı. Óytkeni onıń júzi jabıq edi. Yahuda joldan hayal tárepke burılıp keldi de, onıń óziniń kelini ekenin bilmey, oǵan, Seniń menen jatayın, dedi. Hayal oǵan, Meniń menen jatsańız, maǵan ne beresiz? dep Soradı. Yahuda, Súrewimnen saǵan bir ılaq berip jiberemen, dedi. Ilaǵıńızdı jibergenińizshe kepillikke bir nárse beresiz be? dedi hayal. Yahuda onnan, Kepillikke ne bereyin? dep soradı. Tamara oǵan, Mórińizdi, jibi menen hám qolıńızdaǵı hassańızdı beriń, dedi. Yahuda sol nárselerdi berip, onıń menen jattı. Tamara onnan hámiladar boldı. Tamara úyine qaytıp kelip, júzindegi jawlıǵın sheship tasladı da, jáne jesirlik kiyimlerin kiyip aldı. Sol arada Yahuda kepillikke qaldırǵan nárselerin qaytarıp alıw ushın adullamlı dostı arqalı xayalǵa bir ılaq jiberdi, degen menen, Dostısı xayaldı taba almadı. Sonda dostısı sol jerdiń adamlarınan. Enayımda jol shetinde bir buzıq xayal bar edi, ol qayaqta? dep soradı. Olar, Bul jerde onday xayal joq, dep juwap berdi. Dostısı Yahudanıń janına qaytıp kelip, Xayaldı taba almadım, sol jerdiń adamları da ol jerde xesh qanday buzıq xayaldıń bolmaǵanın ayttı, dedi. Yahuda, Meyli. Sol zatlar xayalda qala bersin, tek xesh kimge masqara bolmasaq bolǵanı. Men ılaqtı jibergen edim, biraq sen xayaldı taba almadıń, dedi. Shama menen úsh ayday waqıt ótkende Yahudaǵa, Kelinniń Tamara buzıqshılıq islepti, ol xázir xámiladar, degen xabar jetti. Sonda Yahuda, Onı dalaǵa alıp shıǵıp, Jaǵıp jiberińler, dedi. Tamaranı dalaǵa alıp shıqqanda, ol qaynatasına, Men mına zatlardıń iyesinnen xámiladar boldım. Anıqlap qarań, bul mór, onıń jibi hám xassa kimdiki? dep xabar jiberdi. Yahuda zatlardı tanıp, Haqıyqatlıq ol tárepte, sebebi men onı ulım Shelaǵa alıp bermedim, dedi. Sonnan keyin Yahuda Tamara menen qaytıp jaqınlasqan joq. Tamaranıń tuwıw waqtı kelgende, qarnında egiz bala barlıǵı málim boldı. Ol bosanıp atırǵan waqıtta egizlerdiń biri qolın sırtqa shıǵardı. Kindik sheshesi balanıń qolın uslap, Bul birinshi bolıp tuwıldı, dep onıń bilegine qırmızı jip baylap qoydı. Biraq ol qolın ishke tartıp aldı hám sol waqıtta onıń sıńarı tuwıldı. Sonda kindik sheshesi, Sen qalayınsha tosqınlıqtı buzıp óttiń? dedi. Sonlıqtan oǵan Perez dep at qoyıldı. Sońınan bilegine qırmızı jip baylanǵan onıń sıńarı tuwıldı. Oǵan Zixar dep at qoydı. Jaratılıs kitabı otız toǵızınshı bap Ismayıllılar Yusupti Mısırǵa alıp keldi. Faraon sarayınıń xızmetshisi, saqshılardıń basshısı mısırlı Patifar, Yusupti ismayıllılardan satıp aldı Jaratqan Iye Yusup penen birge bolıp onı tabıslı qıldı. Solay etip, Yusup mısırlı xojayınnıń úyinde jasadı. Onıń xojayını Jaratqan Iyeniń Yusup penen birge ekenin hám ol islegen hár bir isti tabıslı qılıp atırǵanın kórdi. Yusup xojayınnıń kewlinen shıqtı hám onıń jaqın xızmetshısine aylandı. Sonlıqtan onı úyi hám barlıq mal-múlki ústinen basqarıwshı etip qoydı. Xojayını Yusuptı úyi hám pútkil mal-múlki ústinen basqarıwshı etip tayınlanǵanınan baslap, Jaratqan Iye Yusup sebepli Potifardıń úyin jarlıqadı. Onıń úyine, atızına hám oǵan tiyisli hár bir nársege bereket berdi. Solay etip, Patifar óziniń pútkil mal-múlkin Yusuptiń ıqtıyarına tapsırıp, ózi jeytuǵın tamaǵınan basqa xesh nárse menen isi bolmadı. Yusup qadı-qáwmeti kelisken, shıraylı jigit edi. Aradan bir qansha waqıt ótkennen soń, Patifardıń hayalınıń Yusupke ıshqı ketip, oǵan. Meniń menen jat, dedi. Biraq Yusup qarsılıq kórsetip, xojayınnıń hayalına bılay dedi, Mine, xojayınım úyindegi barlıq zatlardı meniń ıqtıyarıma tapsırıp, hesh bir iske aralaspaydı. Bul xojalıqta mennen biyligi kúshli adam joq. Ol sennen basqa hesh nárseni mennen ayamadı. Sebebi. Sen onıń xayalısań. Men qalayınsha bunday úlken qılmıs islep, Qudayǵa qarsı gúna qılaman? Xayal Yusupke, ózi menen birge jatıwdı hám birge bolıwdı hár kúni usınıs etse de, Yusup onıń aytqanına kónbedi. Bir kúni Yusup óz islerin islew ushın úyge kirdi. Úyde xızmetshilerden hesh kim joq edi. Sonda Potifardıń hayalı Yusuptıń shapanın uslap, Meniń menen jat! dedi. Biraq Yusup shapanın hayaldıń qolında qaldırıp, sırtqa qashıp shıqtı. Hayal Yusuptıń shapanın taslap qashqanın kórgende, úy xızmetshilerin shaqırıp, olarǵa, Qarańlar, kúyewim alıp kelgen mına evrey bizlerdi masqara qıldı-ǵo! Ol meniń menen jatıw ushın ishke kirdi, biraq men qattı qıshqırdım. Ol meniń qıshqırıp baqırǵanımdı esitkende, shapanın qasıma taslap, sırtqa qashıp ketti, dedi. Xojayını úyge kelgenshe, xayal Yusuptıń shapanın saqlap qoydı. Xayal kúyewine de sol sózlerdi aytıp, Seniń bul jerge alıp kelgen evrey qulıń maǵan kelip, meni masqara qılmaqshı boldı. Biraq men qıshqırıp baqırǵanımda, ol shapanın meniń qasıma taslap, sırtqa qashıp ketti, dedi. Yusuptıń xojayını hayalınıń Seniń qulıń maǵan usılay isledi, degenin esitkende, ǵázepke mindi. Ol Yusuptı tutqınǵa alıp, patshanıń tutqınları qamalatuǵın qamaqxanaǵa taslattı. Biraq Yusup qamaqta bolǵanda da, Jaratqan Iye onıń menen birge bolıp, oǵan jaqsılıq isledi hám qamaqxana basshısına Yusupti unamlı etip kórsetti. Ol qamaqxanadaǵı barlıq tutqınlardı Yusuptiń qaramaǵına tapsırdı. Ol jerdegi barlıq isler ushın Yusup juwapker boldı. Qamaqxana basshısı Yusupke tapsırǵan jumıslardıń hesh birine aralaspadı Óytkeni Jaratqan Iye Yusup penen birge bolıp, ol islegen hár bir isti tabıslı qıldı. Jaratılıs kitabı qırqınshı bap Bir qansha waqıttan soń, Mısır patshasınıń sharap quyıwshısı hám nanbayı óz xojayınına yaǵnıy Mısır patshasına qarsı ayıp isledi. Faraon óziniń usı eki xızmetkerine, yaǵnıy bas sharap quyıwshısı menen bas nanbayına ashıwlanıp, olardı saqshılardıń basshısınıń úyine, Yusup otırǵan qamaqxanaǵa qamatıp tasladı. Saqshılardıń basshısı Yusuptı olardıń xızmetine bekitti. Solay etip, olar bir qansha waqıt qamaqxanada qaldı. Bir kúni túnde faraonnıń qamaqta bolǵan sharap quyıwshısı menen nan bayı ekewi de tús kórdi. Xár tústiń ózinshe mánisi bar edi. Erteńine azanda Yusup olardıń janına kelgende, ekewiniń de eńsesi túsip otırǵanın kórdi. Yusup xojayınınıń úyinde ózi menen birge qamalıp jatırǵan faraonnıń xızmetkerlerinen, Búgin nege xapa kórinesiz? dep soradı. Olar, Bizler tús kórgen edik, biraq olardı jorıp beretuǵın xesh kim joq, dedi. Yusup olarǵa, Tús jorıw Qudaydan emes pe? Túslerińizdi maǵan aytıp berińler, dedi. Sonda bas sharap quyıwshı túsin Yusupke aytıp, Men túsimde bir júzim aǵashın kórdim. Aǵashtıń úsh shaqası bar eken. Olar bórte sala gúllep, solqım-solqım júzim pisti. Meniń qolımda faraonnıń kesesi bar eken. Men júzimlerdi alıp, faraonnıń kesesine sıqtım da, keseni onıń qolına berdim. dedi. Yusip bılay dedi, Bul tús mınanı ańlatadı, Úsh jaqa, úsh kún, úsh kún ishinde faraon seniń táǵdirińdi sheshedi. Hám sen burınǵı xızmetińe qaytasan, oǵan burınǵıday sharap usınatuǵın bolasań. Biraq isiń júriskennen keyin meni esińe al, maǵan jaqsılıq islep, faraonǵa men tuwralı ayt hám meni bul qamaqxanadan shıǵarıp al. Sebebi Men evreylerdiń jerinen urlap ákelingenmen, bul jerde de qamaqqa taslaǵanday xesh nárse islemedim, dedi. Bas nambay Yusuptiń tústi jaqsı jorıǵanın kórip, oǵan bılay dedi, Men de tús kórdim. Túsimde basımda úsh sebet nan bar eken. Eń ústindegi sebette faraonǵa arnap pisirilgen xár túrli nan ónimleri bar eken. Biraq quslar basımdaǵı sebetten olardı shoqıp jep atır eken, dedi. Yusuf oǵan bılay dedi, Bul tús mınanı ańlatadı, Úsh sebet, úsh kún, úsh kún ishinde faraon taǵdırıńdı sheship, seni darǵa astıradı hám quslar kelip, deneńdi shoqıydı. Úshinshi kúni faraon óziniń tuwılǵan kúninde barlıq xızmetkerlerine arnap, zıyapat berdi. Sonda ol. Óz xızmetkerleriniń aldında bas sharap quyıwshısı menen bas nambayınıń taǵdırın sheshti. Bas sharap quyıwshını óz xızmetine qaytardı. Solay etip, bas sharap quyıwshı jáne faraonǵa kesesin usınatuǵın boldı. Biraq bas nanbaydı Yusup jorıǵanday darǵa astırdı. Bas sharap quyıwshı Yusuptı eske almadı, onı. umıtıp jiberdi. Jaratılıs kitabı qırq birinshi bap Aradan eki jıl ótkende faraon tús kórdi. Túsinde ol Nil dáryasınıń jaǵasında tur eken. Dáryadan shıraylı hám semiz jeti sıyır shıǵıp, qamıslıqta otlay basladı. Sońınan dáryadan sıqılsız hám arıq jeti sıyır shıǵıp, dáryanıń jaǵasındaǵı aldıńǵı sıyırlardıń janına barıp turdı. Sıqılsız hám arıq sıyırlar shıraylı hám semiz jeti sıyırdı jep qoydı. Sol waqıtta faraon oyanıp ketti. Ol jáne uyqılap ketip, qaytadan tús kórdi. Túsinde bir paqalda jeti jaqsı hám tolıq masaq ósip tur eken. Sońınan púsh hám shıǵıs samalı keptirgen jeti masaq ósip shıqtı. Bul púsh masaqlar jaqsı hám tolıq masaqlardı jutıp jiberdi. Sol waqıtta faraon uyqısınan oyanıp ketip, bunıń tús ekenin bildi. Azanda faraon tınıshsızlanıp, Mısırdıń barlıq wáliy ruwxaniyleri menen danıshpanların shaqırtıp aldı da, olarǵa kórgen túslerin aytıp berdi. Degen menen, olardıń xesh biri faraonnıń túslerin jorıy almadı. Sonda bas sharap quyıwshı faraonǵa bılay dedi, Búgin men óz aybımdı moyınlawǵa májbúrmen. Bir kúni siz ózińizdiń qullarıńız bolǵan maǵan, Hám bas nanbayǵa ashıwlanıp, bizlerdi saqshılardıń basshısınıń úyine, qamaqxanaǵa qamatqan edińiz. Bir kúni túnde ekewimiz de tús kórdik. Hár tústiń ózinshe mánisi bar edi. Sol jerde bizler menen birge saqshılardıń basshısınıń qulı bolǵan bir evrey jigit bar edi. Bizler túslerimizdi oǵan aytıp bergenimizde, ol jorıp berdi. Xámme nárse ol jorıǵanday boldı. Men óz xızmetime qayttım, al Nambay darǵa asıldı. Sonda faraon Yusupke adam jiberip, onı tezlik penen qamaqxanadan aldırdı. Yusup saqal-murtın alıp, kiyimlerin almastırǵannan keyin faraonnıń aldına keldi. Faraon Yusupke, Men bir tús kórdim. biraq onı xesh kim joriy almadı. Esitiwimshe, sen tús joriy aladı ekenseń, dedi. Yusup faraonǵa, Tús jorıw meniń qolımda emes, biraq siziń iygiliǵińiz ushın Qudaydıń ózi jorıydı, dedi. Sonda faraon Yusupke bılay dedi, Túsimde Nil dáryasınıń jaǵasında turǵan ekenmen. Sol waqıtta dáryadan semiz hám shıraylı jeti sıyır shıǵıp, qamıslıqta otlay basladı. Sońınan dáryadan arıq, sıqılsız hám eti súyegine jabısqan jeti sıyır shıqtı. Men pútkil Mısır elinde bunday arıq sıyırlardı xesh kórmegen edim. Sıqılsız hám arıq sıyırlar semiz sıyırlardı jep qoydı. Biraq semiz sıyırlar olardıń qarnına tússe de, Xesh nárse bolmaǵanday arıq sıyırlar burınǵısınsha arıq bolıp qala berdi. Sonnan keyin men oyanıp kettim. Keyin men basqa tús kórdim. Túsimde bir paqalda. Tolıq hám jaqsı jeti masaq ósip shıqqanın kórdim. Jaratılıs kitabı qırq ekinshi bap. Yaqıp Mısırda ǵálle bar ekenin bilgende, ullarına. Nege bir-birińizge qarap otırsızlar? Men Mısırda ǵálle bar ekenin esittim. Ólmey tiri qalıwımız ushın sizler ol jaqqa barıp, ǵálle satıp alıp kelińler, dedi. Solay etip, Yusuptıń on ajaǵası ǵálle satıp alıw ushın Mısırǵa ketti. Biraq Yaqıp Yusuptıń inisi Benyamindi olar menen birge jibermedi, sebebi ol ulınıń bir bálege jolıǵıwınan qorqatuǵın edi. Solay etip, ǵálle satıp alıwǵa kelgenler menen birge Izraildıń ulları da Mısırǵa keldi, óytkeni Qanan jerinde de ashlıq bolıp atırǵan edi. Yusup Mısır eliniń basshısı bolıp Eldegi pútkil xalıqqa ǵálle satatuǵın edi. Sonda Yusuptıń aǵaları kelip, onıń aldında mańlayları jerge tiygenshe iyilip tájim etti. Yusup aǵaların kórip, olardı tanıdı, biraq ózin olardı tanımaytuǵınday qılıp kórsetip, qatal sóyledi hám olardan, Qayıqtan keldińler? dep soradı. Olar Yusupke, Bizler azıq-awqat satıp alıw ushın Qaanan jerinen keldik, dep juwap berdi. Yusup aǵaların tanısa da, aǵaları onı tanımadı. Yusup olar haqqında kórgen túslerin eslep, olarǵa, Sizler jansızlarsız, bul eldiń hálsiz jerlerin biliw ushın kelgensizler, dedi. Olar Yusupke. Yaq mırzamız, siziń qullarıńız bolǵan bizler azıq-awqat satıp alıw ushın keldik, dedi. Bizler hámmemiz bir ákeniń ullarımız, siziń qullarıńız bolǵan bizler hadal adamlarmız, jansız emespiz, dedi. Yusup olarǵa jáne. Yaq, sizler eldiń hálsiz jerlerin bilew ushın kelgensizler, dedi. Olar. Siziń qullarıńız bolǵan bizler on eki tuwısqanbız, xámmemiz Qanan jerinde jasaytuǵın bir ákeniń ullarımız, eń kishkenemiz xázir ákemizdiń janında, al basqa birewi joytılıp ketti, dedi. Yusup olarǵa bılay dedi, Áne, aytqanımday sizler jansızlarsız, endi sizler sınawdan ótesiz. Eger genje inińiz bul jerge kelmese, Faraonnıń bası menen ant ishemen, sizler bul jerden ketpeysizler. Arańızdan birińizdi jiberiń, ol barıp, inińizdi alıp kelsin, al qalǵanlarıńız qamaqta turasızlar, sózlerińizdiń, haqıyqat yamasa jalǵan ekenligin tekserip kóremiz, eger sózlerińiz jalǵan bolsa, faraonnıń bası menen ant ishemen, sizler jansızlarsız. Solay etip, Yusuf aǵaların úsh kúnge qamatıp qoydı. Úshinshi kúni olarǵa, Men Qudaydan qorqatuǵın adamman. Eger sizler bılay isleseńiz, bir qasıq qanıńızdan keshemen. Ózlerińizdiń hadal adamlar ekenligińizdi dálillewińiz ushın arańızdan birińiz qamaqta qalsın, al qalǵanlarıńız ash qalǵan xojalıqlarıńız ushın ǵálle alıp ketińler. Sońınan kishkene inińizdi maǵan alıp kelińler. Sonda sózlerińizdiń haqıyqıy ekenligi dálillenip, ólimnen aman qalasızlar, dedi. Olar buǵan kelisim berdi. Olar bir-birine, Shınında da bizler inimizge islegen isimiz ushın jazalanıp atırmız. Ol bizlerge jalbarınǵanda, onıń qalay qıynalǵanın kórsek te, Onı tıńlamadıq. Sol sebepten bizlerdiń basımızǵa da usı qıyınshılıq tústi, desti. Ruben olarǵa, Balaǵa jamanlıq islemeńler, dep sizlerge eskertpegen be edim? Biraq sizler tıńlamadıńlar. Mine, xázir onıń qanınıń qunı bizlerden talap etilip atır, dedi. Yusuptıń ózlerin túsinetuǵının Aǵaları bilmedi. Sebebi Yusup olar menen dilmash arqalı sóylesken edi. Yusup aǵalarınıń janınan ketip, jılap jiberdi. Sońınan qaytıp kelip, olar menen sóylesti hám aralarınan Shıymondı tutqınǵa alıp, basqalarınıń kóz aldında baylatıp qoydı. Yusup aǵalarınıń qapların ǵállege toltırıwdı, gúmislerin hár biriniń qabına qaytarıp salıwdı hám jol azıǵın beriwdi buyırdı, aytılǵan sóz orınlandı. Yusuptıń aǵaları ǵállelerin esheklerine artıp jolǵa tústi. Túnegen jerinde olardıń birewi eshegine jem bereyin dep qaptıń awzın ashtı hám óziniń gúmisiniń qaptıń awzında turǵanın kórdi. Ol tuwısqanlarına, Gúmisimdi qaytarıp beripti, mine, ol qabınıń ishinde eken, dedi. Sonda olardıń júrekleri suwlap, qaltırasıp, bir-birine, Qudaydıń bizlerge bul ne qılǵanı? dedi. Olar Xananǵa ákesi Yaqıpqa qaytıp kelip, baslarınan keshirgenleriniń hámmesin aytıp berip, bılay dedi, Sol eldiń basshısı bizler menen Qatal sóylesip, bizlerdi elge kelgen jansızlar dep esapladı. Bizler oǵan, Bizler hadal adamlarmız, jansızlar emespis. Bizler on eki tuwısqan bolıp, bir ákeniń ullarımız. Bir inimiz joytılıp ketti, al kishkene inimiz házir qanında, ákemizdiń janında qaldı, dedik. Sol eldiń basshısı bizlerge. Sizlerdiń hadal adamlar ekenligińizdi men mınadan bilemen, tuwısqanıńızdıń birewin qasımda qaldırıń da, al qalǵanlarıńız ash qalǵan xojalıqlarıńız ushın ǵálle alıp kete berińler. Al kenje inińizdi maǵan alıp kelesizler, men sonda sizlerdiń jansız emes, al hadal adamlar ekenligińizdi bilemen hám tuwısqanıńızdı sizlerge qaytarıp beremen. Sonda sizler bul elde sawda isley alasızlar, dedi. Olar qapların bosatıp atırıp, hár qaysısı óz qabınıń ishinen túyewli gúmisin tawıp aldı. Túyewli gúmislerin kórgende, olardıń ózleri de, ákesi de qorqıp ketti. Sonda Yaqıp ullarına, Sizler meni perzentlerimnen ayırdıńlar. Yusip joq, Shimon joq, endi Benyamindi de alıp ketpekshisizler. Mańlayım bunshelli qara bolmasa, dedi. Ruben ákesine, Eger men Benyamindi qaytarıp ákelmesem, meniń eki ulımdı óltire ǵoy, Benyamindi maǵan tapsır, men onı saǵan qaytarıp ákelemen, dedi. Biraq Yaqıp, Ulımdı sizler menen jibermeymen, óytkeni aǵası ólip, ol jalǵız qaldı, eger ol jolda bir bálege jolıqsa, Sizler Meniń ǵarrı basımdı sol qayǵı menen óliler mákanına jiberesizler, dedi. Jaratılıs kitabı qırq úshinshi bap Qaanan jerindegi ashlıq kúshli edi. Mısırdan alıp kelingen ǵálle tawsılǵannan keyin Yaqıp ullarına, Jáne barıp, az-maz azıq-awqat satıp ákelińler, dedi. Yahuda ákesine bılay dedi, Ol adam bizlerge, Eger inińiz sizler menen birge kelmese, kózime kórinbeńler, dep qatań aytqan edi. Eger inimizdi bizler menen birge jiberseń, barıp saǵan azıq-awqat alıp kelemiz, eger jibermeseń, bizler bara almaymız. Sebebi ol adam, Inińiz sizler menen birge kelmese, kózime kórinbeń, degen edi. Izrail. Ne ushın sizler ol adamǵa jáne bir inińizdiń bar ekenin aytıp, meniń basımdı bálege qoydıńız? dedi. Olar ákesine, Ol adam bizlerden ózlerimiz hám tuwısqanlarımız haqqında shuqlap sorap, Ákeńiz, Eli, tiri me, basqa tuwısqanıńız bar ma? Degende, bizler onıń sorawlarına juwap berdik. Onıń bizlerge Inińizdi alıp keliń dep aytatuǵının qayaqtan bilip biz? dedi. Yahuda ákesi Izrailǵa, Balanı meniń menen jiber, keteyik, sonda sen de, bizler de, balalarımız da ólmey tiri qalamız. Men bala ushın basım menen juwap beremen, onı mennen talap eteseń. Eger Men onı aldıńa qaytarıp ákelmesem, onda bir ómir seniń aldıńda ayıpker bolaman. Eger waqıttı soza bermegenimizde, házirge deyin eki ret barıp kelgen bolar edik, dedi. Aqırında Izrail ullarına bılay dedi, Meyli, onda bılay isleń, ózlerińiz benen birge bul jerdiń eń jaqsı ónimlerinen alıp, ol adamǵa sawǵaǵa azmaz balzam, azmaz pal hám mum, ladın, piste, badam alıp barıńlar. Qaplarıńızdıń awzında qaytıp kelgen gúmislerdi qaytarıp beriwińiz ushın eki ese gúmis alıp ketińler. Múmkin, aljasıq bolǵan shıǵar. Inińizdi alıp, sol adamǵa qaytıp barıńlar. Qúdireti kúshli Quday ol adamnıń júregine sizlerge degen rehim bersin. Ol sizlerdiń sol tuwısqanıńız benen Beniyamindi sizlerge qaytarıp bersin. Al, maǵan kelsek, eger men balasız qalatuǵın bolsam, meyli, balasız qala qoyayın. Solay etip, tuwısqanlar sawǵalardı, eki ese gúmisti hám Beniyamindi alıp, Mısırǵa qaray jolǵa shıqtı hám Yusuptıń aldına keldi. Yusuf olardıń janındaǵı Benyamindi kórgende, óziniń úy basqarıwshısına, Bul adamlardı meniń úyime alıp bar da, mal soyıp, awqat tayarla, óytkeni olar túski awqattı meniń menen birge jeydi, dedi. Úy basqarıwshısı Yusuftıń aytqanınday islep, olardı Yusuftıń úyine alıp bardı. Tuwısqanlar ózleriniń Yusuftıń úyine aparılǵanın kórgende qorqıp ketip, Bir-birine burın qaplarımızǵa qaytarıp salınǵan gúmisti sıltawlap, Ol bizlerdi usı jerge alıp kelgen shıǵar. Ol bizlerge topılıp, ózlerimizdi qul etpekshi hám esheklerimizdi tartıp almaqshı shıǵar, desti. Olar qapınıń kirer awzında Yusuptıń úy basqarıwshısına jaqınlap barıp, Mırzamız, bizler bunnan aldın azıq-awqat satıp alıw ushın bul jerge kelgen edik. Qaytarsın túnegen jerimizde qaplarımızdı ashıp qaraǵanımızda xár birimiz gúmisimizdiń bası buzılmay qaptıń awzında turǵanın kórip xayran qaldıq. Bizler onı qaytarıp alıp keldik. Bunnan tısqarı bizler azıq-awqat satıp alıw ushın qosımsha gúmis alıp keldik. Al sol gúmisimizdi qaplarımızǵa kim salıp qoyǵanın bizler bilmeymiz. dedi. Úy basqarıwshısı, Qáwetirlenbeńler hám qorqpańlar, qaplarıńızdaǵı bul ǵáziyneni sizlerdiń hám ákeńizdiń Qudayı qaplarıńızǵa salıp ketipti. Men gúmisińizdi aldım, dedi. Sońınan ol Shiymondı olardıń aldına alıp keldi. Úy basqarıwshı olardı Yusuptıń úyine alıp kelip, ayaqların juwıw ushın, suw hám esheklerine jem berdi. Tuwısqanlar túske Yusuptıń keliwine sawǵaların tayarlap qoydı. Sebebi, ózleriniń sol jerde awqatlanatuǵının esitken edi. Yusup úyge kelgende olar sawǵaların ishke ákelip, Yusupke berdi hám onıń aldında

Ózi menen bir anadan tuwılǵan inisi Benyamindi kórgende, Bul maǵan aytqan genje inińiz be? dep soradı. Xam Benyaminge, Quday saǵan miyrimin túsirsin, ulım, dedi de, dárxal sol jerden shıǵıp ketti. Óytkeni tuwısqanın kórgende, onıń júregi eljirep ketken edi. Yusup bólmesine kirip, sol jerde jılap aldı. Ol betin juwǵannan keyin sırtqa shıqtı da, ózin qolǵa alıp, Awqat ákelinsin! dep buyırdı. Yusupke bólek, aǵa-inilerine bólek hám Yusup penen awqatlanıp otırǵan mısırlılarǵa bólek dasturxan jayıldı. Sebebi mısırlılar evreyler menen birge awqat jemeytuǵın edi. Bul olar ushın mákiru esaplanatuǵın edi. Tuwısqanları Yusuptıń qarsı aldında úlkeninen kishisine deyin jası boyınsha otırdı. Olar tań qalısıp bir-birine qaradı. Yusuptıń dasturxanınan olarǵa awqat jiberildi. Sonda Benyaminniń payı basqalarǵa qaraǵanda bes ese artıq boldı. Olar Yusup penen birge iship, kewil kóterip otırdı. Jaratılıs kitabı Qırq tórtinshi bap. Yusup óziniń úy basqarıwshısına bılay dep buyırdı, Bul adamlardıń qapların ózlerine kótere alǵansha azıq-awqatqa toltır hám hár biriniń gúmisin qabınıń awzına sal, eń genjesiniń qabınıń awzına ǵálle ushın tólengen gúmisine qosa meniń gúmis kesemdi de salıp qoy. Úy basqarıwshısı Yusuptıń aytqanınday etip isledi. Erteńine tań atıwdan sol adamlar eshekleri menen birge jolǵa atlandırıldı. Olar qaladan uzaqlap ketpey turıp, Yusup óziniń úy basqarıwshısına bılay dep buyırdı, Bar, sol adamlardıń izinen quw, jetip alǵanıńnan keyin, olarǵa bılay dep ayt, Ne ushın sizler jaqsılıqqa jamanlıq qaytardıńız? Ne ushın xojayınımnıń gúmis kesesin urlap kettińiz? Xojayınım onnan iship, onı pal ashıw ushın qollanadı-ǵo. Sizler jaman is isledińler. Úy basqarıwshısı aǵalı-inilerdiń izinen quwıp jetip, olarǵa usı gáplerdi ayttı. Aǵalı-iniler oǵan, Mırzamız! Ne ushın bunday sózlerdi aytıp tursız? Siziń qullarıńız bolǵan bizler bunday islerdi islewden awlaqpız. Xátte bizler qaplarımızdıń awzınan tapqan gúmisti Qaanan jerinen sizge qaytarıp ákelip bergen edik-ǵo. Qalay bizler xojayınıńızdıń úyinen gúmis yamasa altın urlaymız? Gúmis kese qullarıńızdıń qaysısı birinen tabılsa, sol óltirilsin, al qalǵanlarımız xojayınımızǵa qul bolayıq, dedi. Úy basqarıwshısı, Meyli, sizler aytqanday bolsın. Kese kimnen tabılsa, sol meniń qulım boladı, al qalǵanlarıńız ayıpsız bolasız, dedi. Olar dárhal qapların jerge túsirip, awızların ashtı. Úy basqarıwshı úlkeninen baslap kishkenesine deyin xámmesiniń qapların tekserip shıqtı. Kese Benyaminniń qabınan tabıldı. Tuwısqanlar qayǵıdan kiyimlerin jırttı hám júklerin esheklerine artıp, qalaǵa qaytıp bardı. Yahuda hám tuwısqanları Yusuptiń úyine kelgende, ol eli úyde edi. Olar Yusuptiń aldında jerge jıǵıldı. Yusup olarǵa. Nege bunday isledińiz? Mendey adamnıń pal ashıp, bilip alatuǵının bilmedińiz be? dedi. Sonda Yahuda, Mırzamızǵa bizler ne ayta alamız? Ne dep túsindire alamız? Ózlerimizdi qalay aqlay alamız? Quday qullarıńızdıń aybın áshkara etti. Bizler de, kese tabılǵan adam da sizge qul bolamız, dedi. Yusup, Yaq, men bunday islewden awlaqpan. Kese kimnen tabılǵan bolsa, tek sol maǵan qul boladı. Al sizler aman-esen ákeńizdiń aldına qayta beriń, dedi. Sonda Yahuda Yusupke jaqınıraq kelip, bılay dedi, Mırzam, maǵan bir sóz aytıwǵa ruxsat etiń. Siz faraon menen birdey biylikke iyesiz, qulıńızǵa ashıwlanbań. Mırzam, siz qullarıńız bolǵan bizlerden, Ákeńiz yamasa basqa tuwısqanıńız bar ma? dep soraǵanıńızda, bizler sizge, Ǵarrı ákemiz hám onıń qartayǵanda, Kórgen genje ulı bar. Onıń tuwısqanı ólip, anasınan jalǵız qalǵan edi hám ákemiz onı jaqsı kóredi, degen edik. Sonda siz qullarıńız bolǵan bizlerge, Onı maǵan alıp keliń, bir kóreyin, degen edińiz. Biraq bizler sizge, Bala ákesin taslap kete almaydı. Eger ákesi onnan ayrılsa, ólip qaladı, degen edik. Siz qullarıńız bolǵan bizlerge, Eger genje inińiz sizler menen birge kelmese, kózime kórinbeń, degen edińiz. Bizler siziń qulıńız bolǵan ákemizge qaytıp barǵanımızda, siziń sózlerińizdi oǵan aytıp berdik, Ákemiz, jáne barıp bizlerge az-maz azıq-awqat satıp alıńlar, degende, bizler oǵan, Baralmaymız, eger genje-inimiz bizler menen birge barsa ǵana, baramız. Genje inimiz bizler menen birge bolmasa, ol adamnıń júzin kóre almaymız, dedik. Sonda qulıńız bolǵan ákemiz bizlerge, Hayalım Raxillanıń maǵan eki ul tuwıp bergenin bilesiz. Birewinen ayrıldım, onı bir haywan tilkim-tilkim etip taslaǵan, sonnan beri onı qaytıp kórmedim. Eger sizler bunı da alıp ketseńiz hám ol bir bálege jolıqsa, onda sizler meniń ǵarrı basımdı sol qayǵı menen óliler mákanına jiberesizler, dedi. Endi men siziń qulıńız bolǵan ákemizge qaytıp barǵanımda, onıń janınan artıq kóretuǵın ulı qasımda bolmasa, ol ulınıń joq ekenin kórip, ólip qaladı. Sonda siziń qulıńız bolǵan, bizler qulıńız bolǵan ákemizdiń ǵarrı basın sol qayǵı menen óliler mákanına jiberemiz. Siziń qulıńız bolǵan men bul bala ushın basım menen juwap beremen, dep ákeme, Eger onı saǵan qaytarıp alıp kelmesem, onda men bir ómir seniń aldıńda ayıpker bolayın, dedim. Sonlıqtan endi balanıń ornına sizge men qul bolıp qalayın. al bala tuwısqanları menen birlikte qayta bersin. Sebebi bala janımda bolmasa ákeme qalay qaytıp baraman? Men ákemniń basına túsetuǵın baxıtsızlıqqa shıday almayman. Jaratılıs kitabı qırq besinshi bap. Sonda Yusuf xızmetshilerdiń aldında ózin artıq tuta almay, Xá meni bul jerden shıǵarıp jiberiń! dep baqırdı. Solay etip, Yusup tuwısqanlarına ózin tanıtqanda, onıń janında xesh kim joq edi. Onıń dawıslap jılaǵanı sonshelli mısırlılar da onıń jılaǵanın esitti. Bul haqqında xabar faraonnıń sarayına da jetip bardı. Yusup tuwısqanlarına, Men Yusup pen, ákem eli tiri me? dedi. Biraq tuwısqanları onıń aldında albırap, ne dep juwap bererin bilmedi. Yusuf olarǵa, Maǵan jaqınıraq kelińler, dedi. Olar jaqınıraq kelgende, Yusuf sózin bılay dep dawam etti, Men sizler Mısırǵa satıp jibergen tuwısqanıńız Yusuppen. Meni bul jerge satıp jibergenińiz ushın qıynalmań hám ózlerińizdi ayıplamań. Quday adamlardıń ómirin saqlap qalıw ushın meni sizlerden aldın bul jerge jiberdi. Elde eki jıldan beri ashlıq bolmaqta, jáne bes jıl dawamında jer de egilmeydi, zúrrát te jıynalmaydı. Quday jer júzinde urpaqlarıńızdı saqlap qalıw ushın hám tań qalarlıq jol menen janlarıńızdı qutqarıw ushın meni sizlerden aldın bul jerge jiberdi. Meni bul jerge sizler jibergenińiz joq, al Quday jiberdi. Ol meni faraonǵa keńesgoy, onıń sarayına xojayın hám pútkil Mısır eline basshı etip qoydı. Sizler dárhal ákemniń aldına barıń da, oǵan, Ulıńız Yusuf, Quday meni pútkil Mısır eline basshı etip qoydı, irkilmey janıma kel, sen, balalarıń, aqlıqlarıń, súriw hám padalarıń pútkil mal-múlkiń menen birlikte Góshen jerine ornalasıp, meniń janımda bolasań. Sol jerde men seni baǵaman, óytkeni ashlıq jáne bes jıl dawam etedi. Bolmasa sen, xojalıǵıń hám saǵan tiyisli hámme nárse nabıt boladı, dep aytıp atır deńler. Sońınan ol tuwısqanlarına jáne, Mine, Sizler de, inim Benyamin, sen de, óz kózlerińiz benen kórip turǵanıńızday, sizlerge bul sózlerdi aytıp turǵan men haqıyqattan da Yusip bolaman. Mısırda meniń qanshelli ataq-abırayǵa iye ekenimdi hám ózlerińiz kórgen nárselerdiń hámmesin ákeme aytıp beriń. Ákemdi dárhal bul jerge alıp keliń, dedi. Sońınan Yusip Inisi Benyaminniń moyınnan qushaqlap, jıladı. Benyamin de onı qushaqlap, jıladı. Yusup barlıq aǵaların da súyip, olardı qushaqlap jıladı. Keyin tuwısqanları onıń menen sóylese basladı. Yusuptıń tuwısqanları kelgeni haqqında xabar faraonnıń sarayına jetip barǵanda, faraon hám onıń xızmetshileri buǵan quwandı. Faraon Yusupke bılay dedi, Tuwısqanlarıńa ayt, olar esheklerine júklerin artıp, Qananǵa qaytsın, ákesin hám xojalıqların alıp, usı jerge qaytıp kelsin. Men olarǵa Mısırdıń eń jaqsı jerlerin beremen, iship-jeytuǵını mol boladı. Jáne de olarǵa bılay dep aytıwıńdı da buyıraman. Balaları hám hayalları ushın Mısırdan arbalar alıp ketsin hám ákeńizdi bul jerge alıp kelsin. Qalıp ketken zatlarına ashınbasın. Pútkil Mısırdıń eń jaqsı zatları olardıkı boladı. Izraildıń ulları aytılǵanlardı isledi. Yusup faraonnıń buyrıǵı boyınsha olarǵa arbalar hám jol ushın azıq berdi. Yusup olardıń hár birine bir shapan nan, Al Benyaminge úsh júz shekl gúmis penen bes shapan berdi. Ol ákesine arnap, on eshekke Mısırdıń eń jaqsı zatların júkledi hám ákesiniń jolı ushın on mashaǵa dán, nan hám azıq-awqat artıp jiberdi. Yusuf tuwısqanların jolǵa shıǵarıp salıp atırıp, Jolda jánjellesip júrmeńler, dedi. Yusuftıń tuwısqanları Mısırdan shıǵıp, Qanan eline ákesi Yaqıptıń janına qaytıp keldi. Olar ákesine, Yusip tiri eken, ol xázir pútkil Mısır elin basqarıp tur, dedi. Biraq Yaqıptıń júregi búlk etpedi hám olarǵa isenbedi. Olar ákesine Yusiptiń ózlerine aytqan barlıq sózlerin aytıp berdi. Yaqıp ózin kóshirip ákeliw ushın Yusuptıń jibergen arbaların kórgende, ruwxına jan kirdi. Sonda Izrail, Endi isenemen, ulım Yusup eli tiri eken, ólmesimnen burın barıp, onı kóretuǵın boldım, dedi. Jaratılıs kitabı qırq altınshı bap. Solay etip, Izrail óziniń barlıq mal-múlkin alıp, jolǵa shıqtı. Beershebaǵa jetip kelgende, ákesi Isaqtıń Qudayına arnap qurbanlıqlar shaldı. Quday túnde Izrailǵa ayan berip, Yaqıp! Yaqıp! dedi. Lábbáy! dedi ol. Quday oǵan bılay dedi, Men Qudayman, ákeńniń Qudayıman, sen Mısırǵa barıwdan qorqpa, Men ol jerde seniń urpaqlarıńnan ullı xalıq jarataman, Men seniń menen birge Mısırǵa baraman hám urpaqlarıńdı usı jerge sózsiz qaytarıp alıp kelemen. Qaytıs bolǵanıńda Yusip óz qolları menen kózlerińdi jabadı. Sońınan Yaqıp Bershebadan jolǵa shıqtı. Izraildıń ulları ákesi Yaqıptı, balaların hám hayalların faraon jibergen arbalarǵa mingizip, alıp ketti. Olar malların hám Qanan jerinde jıynaǵan pútkil mal-múlkin alıp, Mısırǵa keldi. Yaqıp penen onıń pútkil urpaqları birge edi. Yaqıp ózi menen birge ulların, qızların, aqlıqların, yaǵnıy, pútkil urpaqların alıp, Mısırǵa kóship keldi. Izraildiń, yaǵnıy Yaqıptıń Mısırǵa alıp kelgen ullarınıń hám urpaqlarınıń atları tómendegishe. Yaqıptıń tuńǵıshı Ruben, Rubenniń ulları, Xanox, Pallu, Xesron hám Karmiy. Shiymonnıń ulları, Emuel, Yamin, Oxad, Yaxin. Soxar hám qananlı hayalınan tuwılǵan Shaul. Lebiydiń ulları, Gershon, Qoxat hám Merari. Yahudanıń ulları, Er, Onan, Shela, Perez hám Zerax. Biraq Er menen Onan Qananda qaytıs bolǵan edi. Perestiń ulları, Xesron hám Xamul. Issaraqtıń ulları, Tola, Pua, Iob hám Shimron. Zebulonnıń ulları, Seret, Elon hám Yaxleel. Bular Leyanıń Yaqıpqa tuwıp bergen ulları hám olardıń urpaqları. Leya olardı hám qızı Dinanı Padan Aramda tuwǵan edi. Yaqıptıń Leya arqalı tarqaǵan urpaqları barlıǵı bolıp otız úsh edi. Gattıń ulları, Zifion, Xaggiy, Shuniy, Ezbon, Eriy, Arodiy hám Areliy. Asherdiń ulları, Imna, Eshuwa, Eshuwiy, Beriya hám olardıń qarındası Serah. Beriyanıń ulları, Xeber hám Malkiyel. Bular Labannıń qızı Leyaǵa bergen shorısı Zilpanıń Yaqıpqa tuwıp bergen ulları hám olardıń urpaqları, olar barlıǵı on altı edi. Yaqıptıń hayalı Raxiylanıń ulları Yusup hám Benyamin edi. Mısırda Yusup Menashe hám Efrayım degen eki ullı boldı. Yusupke olardı On qalasınıń ruwxanıyı bolǵan Potiferanıń qızı Asenat tuwıp berdi. Benyaminniń ulları.

Naftaliydiń ulları, Yaqsiyel, Guni, Eser hám Shillem. Bular Labannıń qızı Raxilaǵa bergen shorısı Bilxanıń Yaqıpqa tuwıp bergen ulları hám olardıń urpaqları, olar hámmesi jetew edi. Yaqıptıń ullarınıń hayalların qospaǵanda, Yaqıptıń urpaǵınan bolǵan hám onıń menen birge Mısırǵa kelgenlerdiń sanı hámmesi bolıp, alpıs altı adam edi. Yusuptıń Mısırda tuwılǵan eki ulı menen birlikte Mısırǵa kóshken Yaqıptıń xojalıǵı hámmesi bolıp jetpis adam edi. Yaqıp Góshen jerinde kórisetuǵının aytıw ushın Yusupke aldın ala Yahudanı jiberdi. Olar Góshen jerine jetip kelgende. Yusup óziniń arbasın jegip, ákesi Izraildi kóriw ushın Góshenge bardı. Yusup ákesin kóre sala, onı moyınnan qushaqlap uzaq jıladı. Izrail Yusupke, Tiri ekenińdi óz kózim menen kórdim. Endi ólsem de armanım joq, dedi. Yusup tuwısqanlarına hám ákesiniń úy ishindegi adamlarǵa bılay dedi, Men faraonǵa barıp bılay deymen, Qaanan jerinde jasaǵan tuwısqanlarım hám ákemniń úy ishindegi adamlar maǵan keldi. Olar shopanlar bolıp, sharwashılıq penen shuǵıllanadı. Sonlıqtan olar súriwlerin, padaların hám barlıq mal-múlkin ózleri menen birge alıp kelgen. Eger faraon sizlerdi shaqırıp, Kásip-kárińiz ne? dep sorasa, sizler ata-babalarımız sıyaqlı bizler de bala waqtımızdan beri sharwashılıq penen shuǵıllanamız, dep aytıńlar. Sonda sizlerge Góshen jerine ornalasıwǵa ruxsat etiledi, sebebi mısırlılar shopanlardan jerkenedi. Jaratılıs kitabı qırq jetinshi bap. Yusup faraonǵa barıp, Ákem hám tuwısqanlarım súriwleri, padaları hám barlıq mal-múlki menen Qanan jerinen keldi. Olar xázir Goshen jerinde, dep xabarladı. Keyin Yusup ájaǵalarınıń ishinen besewin tańlap alıp, faraonnıń aldına alıp keldi. Faraon Yusuptıń aǵalarınan, Kásip-kárińiz ne? dep soradı. Olar bılay dep juwap berdi, Siziń qullarıńız bolǵan bizler ata-babalarımız sıyaqlı shopanbız. Bizler bul elge waqıtsha jasaw ushın keldik. Qaanan jerinde kúshli ashlıq bolıp, mallarımız jayılatuǵın óris qalmadı. Ruqsat etseńiz, Góshen jerine ornalasayıq. Sonda faraon Yusupke, Ákeń hám tuwısqanlarıń saǵan kelipti. Mısır jeri seniń ıqtıyarıńda. Olardı eldiń eń jaqsı jerine ornalastır. Olar Góshen jerinde jasasın. Eger olardıń arasında uqıplı adamlar bar bolsa, olardı meniń sharwam ústinen baqlawshı etip qoy, dedi. Keyin Yusup ákesi Yaqıptı faraonnıń aldına apardı. Yaqıp faraonǵa patiyasın berdi. Faraon Yaqıptan, Jasıńız neshede? dep soradı. Yaqıp oǵan, Men bir júz otız jıldan beri dúnyaǵa miymanman. Meniń ómirim tez hám mashaqatlı ótti. Biraq men ata-babalarımnıń. Miyman bolıp jasap ketken jasına eli jetpedim, dep juwap berdi. Sońınan Yaqıp faraonǵa pátiyasın berip, onıń aldınnan shıǵıp ketti. Solay etip, Yusup ákesin hám tuwısqanların Mısırǵa ornalastırıp, faraonnıń buyırǵanınday, olarǵa eldiń eń jaqsı jerinen, Ramzes úlkesinen menshik jer berdi. Jáne de Yusup ákesin, tuwısqanların hám ákesiniń úyi ushın balalarınıń sanına qaray azıq-awqat penen támiyinledi. Ashlıqtıń kúsheygeni sonshelli xesh bir elde jeytuǵın nárse qalmadı. Mısır hám Qanan elleri qırılıp kete jazladı. Yusup satqan dáni ushın Mısırdaǵı hám Qanandaǵı barlıq gúmislerdi jıynap, faraonnıń sarayına apardı. Mısırda da, Qananda da gúmis tawsılǵanda, mısırlılar Yusupke kelip, Bizlerge jeytuǵın nárse beriń! Bizler siziń kóz aldıńızda ólip keteyik pe? Gúmislerimiz de tawsıldı, dedi. Yusuf olarǵa, Eger gúmisińiz tawsılǵan bolsa, mallarıńızdı alıp keliń. Men olardıń ornına sizlerge azıq-awqat beremen, dedi. Solay etip, olar malların Yusufke alıp keldi. Yusuf olardıń atları, mayda iri malları hám eshekleriniń ornına azıq-awqat berdi. Yusuf bir jıl boyı olardı mallarınıń ornına azıq-awqat penen támiynledi. Sol jıl ótkennen soń, keyingi jılı xalıq jáne Yusuftıń aldına kelip, Mırzamız, sizden haqıyqattı jasırmaymız! Gúmisimiz tawsıldı, mallarımızdı sizge berdik, endi sizge ózimizden hám jerimizden basqa beretuǵın hesh nársemiz qalmadı. Bizler siziń kóz aldıńızda ólip keteyik pe? Jerlerimiz de shólge aylansın ba? Siz bizlerdi hám jerlerimizdi satıp alıp, ornına azıq-awqat beriń. Bizler jerimiz benen birge faraonnıń qulı bolayıq. Bizlerge tuqım beriń, ólmey tiri qalayıq, jer de qańırap qalmasın, dedi. Solay etip, Yusup Mısırdaǵı barlıq jerlerdi faraon ushın satıp aldı. Mısırlılardıń xámmesi atızların sattı. Óytkeni ashlıq olardı buǵan májbúr etti. Jerlerdiń xámmesi faraondiki boldı. Yusup Mısırdıń bir shetinen ekinshi shetine deyin pútkil xalıqtı faraonnıń qulına aylandırdı. Ol tek ruwxaniylerdiń jerlerin ǵana satıp almadı. Sebebi olar faraon tárepinen támiyinlenip, sol arqalı kún keshirgenlikten jerlerin satpadı. Jaratılıs kitabı qırq segizinshi bap Bunnan bir qansha waqıt ótkennen soń, Yusupke, Ákeń awırıp atır! Degen xabar jetkende, ol ulları Manasha menen Efrayımdı ertip, ákesine ketti. Yaqıpqa, Ulıńız Yusup keldi! dep xabarlaǵanda, Izrail kúshin jıynap, tóseginde turıp otırdı. Yaqıp Yusipke, Qúdireti kúshli Quday Qaanan jerindegi Luzda maǵan kórindi hám meni jarılqap, maǵan, Men seni ósip-óndirip kóbeytemen, urpaǵıńnan kóplegen xalıqlar jarataman, bul jerdi sennen keyingi urpaqlarıńa máńgige menshik etip beremen, degen edi. Men Mısırǵa kelmesimnen aldın, Seniń bul jerde tuwılǵan eki ulıń Efrayım menen Manashe endi Meniki bolıp esaplanadı. Olar Men ushın Ruben hám Shimon menen teńdey. Olardan keyin tuwılatuǵın balalarıń Ózińdiki boladı. Olarǵa Efrayım hám Manashe arqalı miyras ótedi. Men Padannan qaytıp kiyatırǵanımda, Qanın elinde Efratqa jetiwge az qalǵanda Raxila qaytıs bolıp, men onnan ayrılıp qaldım, onı Efratqa, yaǵnıy Betlexmge baratuǵın jol boyına jerledim, dedi. Izrail Yusuptıń ulların kórip, Bular kimler? Dep soradı. Yusup ákesine. Bular Qudaydıń maǵan Mısırda bergen ulları, dedi. Sonda Izrail oǵan, Olardı maǵan jaqınlat, olarǵa pátiyamdı bereyin, dedi. Qartayǵanlıqtan Izraildıń kózleri ázillep, jaqsı kórmeytuǵın edi. Yusup ulların ákesine jaqınlatqanda, ákesi olardı súyip, qushaqladı. Sońınan Izrail Yusupke. Men Seniń diydarıńdı kóriwden úmitimdi úzgen edim, biraq minekey, Quday maǵan Seniń perzentterińdi de kórsetti, dedi. Yusup ákesiniń dizesinde otırǵan ulların shetke aldı da, mańlayı jerge tiygenshe iyilip, ákesine tájim etti. Sońınan Yusup Efrayımdı oń jaǵına alıp, Izraildiń shep qolına tuwırlap, al Manasheni, shep jaǵına alıp, Izraildiń oń qolına tuwrılap turǵızdı. Biraq Izrail qolların ayqastırıp, tuńǵısh ul Manashe bolıwına qaramastan, oń qolın kishi ul Efraimniń basına, al shep qolın tuńǵısh ul Manasheniń basına qoydı. Keyin Yusupke pátiyasın berip, bılay dedi, Atalarım Ibraim menen Isaqtıń xızmet etken Qudayı, Usı kúnge deyin ómirim boyı meniń shopanım bolǵan Quday meni barlıq jamanlıqlardan saqlap kelgen perishte bul óspirimlerdi jarılqasın. Meniń atım hám atalarım Ibrayım menen Isaqtıń atları olar arqalı dawam etsin. Olar jer betinde esap sansız bolıp kóbeysin. Ákesiniń oń qolın Efrayımnıń basına qoyǵanı Yusupke unamadı. Sonlıqtan ol ákesiniń qolın Efrayımnıń basınan alıp, Manasheniń basına qoymaqshı boldı. Yusip ákesine, Áke, olay emes! Tuńǵısh ul Manashe boladı. Oń qolıńdı onıń basına qoy, dedi. Biraq ákesi kelisim bermey, Bilemen, ulım, bilemen. Manasheden de ullı bir xalıq shıǵadı, biraq onıń inisi onnan da ullıraq bolıp, urpaqlarınan kóp xalıqlar kelip shıǵadı, dedi. Sol kúni Izrail olarǵa pátiyasın berip, bılay dedi, Izraillılar pátiya bergende, Quday seni Efrayım hám Manashedey qılsın, dep sizlerdiń atıńız benen pátiya beretuǵın boladı. Usılayınsha Yaqıp Efrayımdı Manasheden joqarı qoydı. Soń Izrail Yusupke, Meniń ólimim jaqınlastı. Quday sizler menen birge bolıp, sizlerdi ata-babalarıńızdıń jerine qaytaradı. Saǵan tuwısqanlarıńnan bir pay artıq etip taw etegindegi jerdi de beremen. Onı Men qılısh hám sadaǵım menen amor xalqınan tartıp alǵan edim, dedi. Jaratılıs kitabı qırq toǵızınshı bap. Yaqıp ulların janına shaqırıp alıp, bılay dedi, Janıma jıynalıńlar, men keleshekte sizlerge ne bolatuǵının bildireyin. Jıynalıp qulaq salıńlar, hey Yaqıp ulları, tıńlańız ákeńiz Izraildı. Xey sen, Ruben, meniń tuńǵıshım, Erkeklik kúshimniń dáslepki jemisi. Sen húrmet hám kúsh jaǵınnan eń ústinseń, Biraq tasqanıń ushın suw sıyaqlı ústem bolmaysań xesh qashan endi. Óytkeni kirdiń sen ákeńniń tósegine, Tósegime kirip, haramladıń onı. Aǵayinli Shimun hám Lebiy qılıshları jawızlıq quralı, olardıń jasırın jobasına sherik bolmayın, jıyınına da qatnaspayın men. Sebebi olar ashıwǵa minip adam óltirdi, kewli kúsegenin qılıp, kesti buǵalardıń tirseklerin. Nálet jawsın olardıń rehimsiz ashıwına, nálet jawsın olardıń jawız ǵázebine, olardı bólip jiberip, Yaqıp xalqınıń arasına. Tarqataman Izrail xalqınıń arasına. Xey, Yahuda, tuwısqanlarıń seni maqtaydı, qolıń jawıńnıń jelkesinen túspeydi. Tuwısqanlarıń aldında bas iyedi. Yahuda, sen jas arıslansań, ulım meniń, ań awlap qayttıń, jatasań arıslan sıyaqlı. Shirenip, Mazańdı alıwǵa kimniń batılı jeter? Xaqıyqıy iyesi kelgenge deyin patshalıq xassası alınbas sennen. Biylik bárqulla seniki bolıp, xalıqlar saǵan boysınar. Baylarsań eshegińdi júzim aǵashına, gúrreńdi miyweli shaqasına, juwarsań kiyimlerińdi sharapqa, shapanıńdı júzimniń qanına, sharaptan nurlı bolar kózleriń, sútten aq bolar seniń tisleriń, Zebulun jasaydı teńiz boyında, Kemelerge jaǵıs bolar ol, Mákanlaǵan jeri bolar Sidonǵa Shekem. Júkler arasında jatırǵan Issaxar, Bir kúshli eshek. Ol qashan dem alatuǵın jaqsı jer, Unaytuǵın bir el kórse, Júkti kóteriw ushın iyǵın tutıp, Eriksiz xızmetshige aylanar. Dan da Izraildiń bir urıwı bolıp, Óz xalqına qazılıq eter. Dan, jol shetindegi jılan, ol soqpaqta jatırǵan bir ulı jılan, ol attıń tabanınan shaqqanda atlını shalqasına jıǵıltar. Seniń qutqarıwıńdı kútpektemen, Jaratqan Iye. Gat basqınshıları hújimine ushırar, biraq olardıń izinen quwıp, shabılıw jasar. Ásherdiń azıq-awqatı toyımlı keler, ol patshaǵa say, lázzetli taǵam jetistirer. Naftaliy bir azat suwın, onnan ájayıp balalar tuwılar. Yusip miyweli aǵash, ol bulaq basındaǵı jemisli terek, shaqaları diywaldan asıp óter, oǵan sadaqshılar rehimsiz hújim etti, dushpanlarsha ústine oqlar jawdırdı. Biraq Izraildıń qorǵawshı jartası hám shopanı bolǵan Yaqıptıń kúshli Qudayınıń járdeminde, Qolları onıń qarıwlı hám shaqqan boldı, sonlıqtan ol sadaǵın bekkem usladı. Ákeńniń Qudayı seni qollap turar, joqarıdaǵı aspannıń bereketi menen, jerdegi tereń bulaqlardıń bereketi menen, kókirek súti hám ana qursaǵınıń bereketi menen, Qúdireti kúshli Quday seni jarılqar, ákeńniń bergen pátiyaları ullıraq bolar áyemgi tawlardıń bereketlerinnen, eski tóbeshikler molshılıǵınan da. Pátiyalarım tuwısqanları ishinnen tańlanǵan Yusupke qonsın, Benyamin ash qasqır, ol awlaǵan ańın azanda jep, keshte oljanı bólser, Izraildıń on eki urıwı usılar, ákesi olarǵa bul sózlerdi aytıp, hár birine minásip bolǵan pátiyanı bergen edi. Bunnan keyin Yaqıp ullarına bılay dep wásiyat etti, Men ólip ata-babalarıma qosıla jaqpan, meni ata-babalarımnıń janına, xet xalqınan bolǵan Efronnıń atızındaǵı úńgirge aparıp qoyıńlar. Bul úńgir Qanan jerinde, Mamrege jaqın jerdegi Maxpela atızında jaylasqan. Onı Ibrayım xet xalqınnan bolǵan Efronnan mazar qılıw ushın satıp alǵan edi. Ol jerge Ibrayım hám onıń hayalı Sara, Isaq hám onıń hayalı Rebekka qoyılǵan. Men Leyanı da sol jerge qoydım. Bul atız hám ondaǵı úngir xetlerden satıp alınǵan edi. Yaqıp ullarına bul wásiyat sózlerin aytıp bolǵannan soń, tóseginde ayaqların jıynap jattı da, demi tawsılıp, óz ata-babalarına qosıldı. Jaratılıs kitabı, eliwinshi bap. Sonda Yusuf ózin ákesiniń ústine taslap, jılap turıp, onı súydi. Ol óz xızmetindegi shıpakerlerge ákesiniń denesin mumiyalawdı buyırdı. Olar Izraildi mumiyaladı. Bul is qırq kúnge sozıldı. Sebebi mumiyalawǵa sonsha waqıt kerek edi. Mısırlılar Izrail ushın jetpis kún aza tuttı. Azalaw kúnleri ótkennen keyin, Yusuf faraonnıń wázirlerine, Maǵan miyrim kórsetip, faraonǵa mınalardı jetkizińler, Ákem maǵan ant ishtirip, Meniń ólimim jaqınlastı. Meni Qanan jerindegi ózim ushın qazdırǵan qábirge aparıp qoy, degen edi. Endi faraon ákemdi jerlep qaytıwıma ruxsat bersin, dedi. Sonda faraon Yusupke, Ákeńe bergen antıńdı orınlap, onı jerlep qayt, dedi. Solay etip, Yusup ákesin jerlewge ketti. Faraonnıń barlıq xızmetshileri, saraydıń hám Mısır eliniń basshıları onıń menen birge ketti. Sonday-aq, Yusuptıń pútkil xojalıǵı, tuwısqanları hám ákesiniń úy-ishi de onıń menen birge edi, tek balalardı, mayda hám iri mallardı Óshen jerinde qaldırdı. Sawash arbaları hám onıń ústindegi áskerler de olarǵa qosılıp, úlken kóshke aylandı. Olar Iordan dáryasınıń shıǵısındaǵı Atat qırmanına jetip barǵanda, way-waylap jılap, dawıs shıǵardı. Yusup ákesi ushın jeti kún aza tuttı. Sol jerde jasaytuǵın qaananlılar Atat qırmanındaǵı azalaw máresimin kórip, Mısırlılar qanshelli awır aza tutıp atır, desti. Sol sebepli Iordannıń shıǵısındaǵı bul jerge Abel-Mısrayim atı berildi. Yaqıptıń ulları ákesiniń wásiyatın tolıq orınladı. Onıń denesin Qanan jerine ákelip, Mamrege jaqın jerdegi Maxpela atızındaǵı úńgirge qoydı. Bul úńgirdi Ibrayım xet xalqınnan bolǵan Efronnan mazar qılıw ushın atız benen birge satıp alǵan edi. Yusuf ákesin jerlep bolǵannan soń, onıń ózi, tuwısqanları hám onıń menen birge ákesin jerlewge barǵanlardıń hámmesi Mısırǵa qayttı. Ákesi ólgennen keyin Yusuftıń aǵaları bir-birine, Eger Yusuf bizlerge eli de kek saqlap júrgen bolıp, oǵan islegen jamanlıqlarımız ushın Bizlerden ósh albaqshı bolsa, ne qılamız? desti. Solay etip, olar Yusupke mınaday xabar jolladı, Ákemiz ólmesinnen aldın wásiyat etip, saǵan, aǵalarıńnıń saǵan islegen jamanlıǵın, olardıń ayıp hám gúnasın keshir, dep aytıwımızdı tapsırǵan edi. Endi sen ákeńniń Qudayınıń Qulları bolǵan bizlerdiń gúnamızdı keshir. Yusup bul xabardı esitkende jılap jiberdi. Sonnan keyin aǵalarınıń ózleri Yusupke kelip, onıń aldında jerge jıǵılıp, Bizler seniń qullarıńbız, dedi. Biraq Yusup olarǵa, Qorqpańlar, men Quday emespen. Sizler maǵan jamanlıq oylaǵan edińiz. Biraq Quday kóp adamlardıń ómirin saqlap qalıw ushın xázir ózlerińiz kórip turǵanıńızday bul jamanlıqtı jaqsılıqqa aylandırdı. Sonlıqtan qorqpańlar, Men sizlerdi de, balalarıńızdı da baǵaman, dedi de, aǵalarınıń júregine jaǵatuǵın jıllı sózler aytıp, olarǵa táselli berdi. Solay etip, Yusup hám onıń ákesiniń úy-ishi Mısırda jasap qaldı. Yusup bir júz on jıl jasadı. Yusup Efraimniń aqlıq-shawlıqların kórdi, Manasheniń ulı Maxirdiń ulların bawrına bastı. Yusup tuwısqanlarına, Meniń ólimim jaqınlastı, biraq Quday sizlerge sózsiz názer saladı. Ol sizlerdi bul jerden alıp shıǵıp, Ózi Ibrayımǵa, Isaqqa hám Yaqıpqa beremen dep ant ishken jerine aparadı, dedi. Sońınan olarǵa ant ishtirip, Quday sizlerge sózsiz názer saladı, sonda sizler meniń súyegimdi bul jerden alıp ketińler, dedi. Yusup bir júz on jasqa shıǵıp qaytıs boldı.